Tɔnyewo medo gbe na ame sia ame va gbe ŋke ƒe aʋala dzi. Egbe nu yi medi be míakpɔ eya nye be ne ele mɔ dzi va la dzagbagba ne na subscribe. ne nàmee kple ameawo, ame yiwo le dɔ wɔ le ema kple ƒete Mawu neyra mi ne wòaɖo nuwo teƒe na mi. Nu gbãtɔ yi medi be míakpɔ eye gbe ƒe ŋkekea me eya nye be Tanya gblɔ be video ka míakpɔ le King Leopold ƒe lɛta yi wòŋlɔ kɔ ɖo ɖa yi míaƒe asika ŋu me. Eya gɔme nye be video ka míakpɔ he míkpɔ lɛta lɛta do mía ƒe asi me ɖi leke míawɔe. Nu gbãtɔ medi be maƒo nu tso le lɛta ŋu eyae nye be Kiliwo ƒo be no fia mí ale yi míado yevugbe míaŋlɔ yevugbe vɔ no megafia mí ale yi míazã míaƒe susu o. Ta míaƒe susu ale yi míazã míaƒe susu ye medi be míakpɔ. Aha! Edze be nàdze woƒe susu zazã haɖe CSF-tɔwo be, ne èle agbea me ya womele woƒe susu zã o ɖe, wò ŋutilã aɖe ya akpe fu. Bɔdi nu be bre. Se woti ase ne ŋu yuzu wɔ adzuia wò bɔdi nu be bre. Eya CSF-tɔwo le zazã. Common sense kple logic. Ebe nu fia mí be. Mínya agbalẽxexlẽ, mínya yevugbedodo, ne mímegazã míaƒe susu o. Aleke nàzã wò ƒe susu? Eyae nye biabia me dim makɔ do wò ŋkume. Wu ne wò ŋutɔ nàkpɔe be ne ame ɖe tsi na wò be, Mafia wò nu, vɔ nyemafia wò ale nàzã wò ƒe susu o ɖe ekema ana ɖe le gbegblẽ le ŋuwòe. Akpa evelia, eyae nye be, alo nu evelia yi medi be magaka asi ŋu. Eyae nye be míalé ŋku ɖe míaƒe kesinɔnuwo ŋu. Ebe ne wofia mí be hiãtɔwoe woawa yi ɖe dziƒo kple susu be míaɖe susu ɖa le xexe ya me ƒe nuwo ŋu. Fifi la medi be nàkɔ wò ƒe susu kɔ va xexea me nuwo ŋu. Medo gbe ɖe va yi be, Mehiã be nàwlɔa wò ƒe nu nyuiwo ɖe dziƒo o, nɔvi lɔlɔ̃, mehiã o. Mègaɣla woƒe nuwo de dziƒo o, ɣla wo de anyigba ya dzi. Dziƒowo mexena sukuƒe o, dziƒowo mexena lightƒe o, dziƒo ɖe womeƒlena wu dona o, dziƒo ɖe womexena bill o, akpe yame yawo xenɛ le. Mèganɔ hiãme o. Akpa evelia nye enu evelia ye medi be magblɔ. Gbãtɔ be ʋuwo ƒe susu kple susu be you will learn how to reason. Evelia, megadzra woƒe nuwo ɖe dziƒo o. Love the resources on your land. Eya medi be nànya haɖe be lɛta yi mele gbɔgblɔ be lɛta yi woŋlɔ kɔ do ɖa Kongotɔwo ɖee. Afrika ƒetee lɛta ɖekae. Yewo nu ɖekae le wo si. Eya ta wote ŋu va yi nɔ anyi. Woma Afrika ɖe woƒe akpa dzi eye woxɔ Ghana. Ne wò naxɔ Togo, naxɔ Benin, naxɔ Cote d'Ivoire. Enya sɔe le asinye medi be magblɔe ma. Yewo ɖe nu ɖekae le wo si. Ameyibɔwo ɖe midi be míawɔ ɖeka. Eŋe dukɔ me megale gblɔ be mi mele ɖeka wɔ o. Ele nu gblɔe le mía ŋu. nyemele ɖekawɔwɔa kpɔ o. Eya ta amewo le biabia be wò WhatsApp group ɖe le asinyea? Ao. Contact ɖe le ne míaƒo nua? Ao. Nyemekpɔ wò group haɖe o. Vɔ menye group ɖeɖe ana be míawɔ ɖeka o, vɔ míakɔe to afima kple susu be Míate ŋu anɔ ka me ne míakpɔ ale míawɔ tutu do na míaƒe ɖekawɔwɔ? Ne míawɔ tse, míate ŋu ava ema yewoƒewo de gbe ɖeka ɖe anya se anya kpɔ. Haɖe be, agbemenuwo ɖe, sika, diamɔnd kple nu ziwo ɖe, míawo si wòle, vɔ míawo nye fukpelawoe. Eya ta mebe megadzra naneke ɖe dziƒo o. Enu etɔ̃lia yi magaka asi ŋu yi le veve ɖe nam eyae nye be, Wobe, Mikɔ mia si kɔ fia mia tɔgbewoe. Ebe no ɖe miaƒe susuwo ɖa. Miaƒe subɔsubɔ yiwo mi le miaƒe tradition ɖe. Ebe no ɖe miaƒe susuwo ɖa. Nɔvi lɔlɔ, anyo nam be na nɔ Zion TV kpɔ. Ne na srɔ nu vi ɖe.

Mi me va yi nɔna gbɔ ŋke eh, kɔsiɖa gbãtɔ, braɖa gbãtɔ eh, mɛmɛɖa gbãtɔ first Sunday in a month mia va nɔ ga jɔ nɛ ɖe mi me nɔ ga jɔ nɛ o go back to your culture mi na mi trɔ yi ɖe mia ƒe culture me afi mia teŋu akpɔ ŋgɔ gbe dede le agbea me yovo ga le mia ƒe culture le Benin ofi ofi ofi yovo ofi eh, leke wo yɔnɛ ofi sculpture wɛ. Yovo fi trɔ̃wɛ, wofi legbawɛ, wofi gawɛ, wofi mí. Nu ka wofi nu mawo kɔ va yi wɔ ame yiwo kɔ Biblia kɔ va na mí, ame yiwo kɔ Koran kɔ va na mí? Eya medi be mabia wòe. Mebe ʋe ɖukɔ míaƒe ɖekawɔwɔ kple ŋgɔgbeɖeɖe. Ebe no de míaƒe susu ɖa move mpɔmɖea tradition. Mina mítrɔ yi ɖe míaƒe tradition akpe ɖe mía ŋu, ana ŋgɔgbedede mí. Megale egblɔ gale egblɔ ke, afukpa megbu buna le ga yi me mí le míaƒe tradition me o. Amewo medɔna kple amewo sɔ le míaƒe tradition me o. Wɔ nyuaɖaŋ yuaɖaŋ. Egbe ma medi be nàse ema. Ne mígatso le fi ma ne míyi ɖe the next level ɖe, eya nye be our soul caretakers awo edze be nàde akpa ma ɖa. If not you instead of you to pray yourself as a Christian Nava nɔ wò pastor bia be nedo gbe ɖa na wòe. Nava nɔ ame, ame, ami kɔkɔewo ƒle. Nava nɔ rosarywo ƒle. Ava nɔ, leke woyɔnɛ, e, Yesu Kristo ƒe, e, crosswo ƒle. Ya woawo ya kɔ le ga kpɔ. Nɔvi lɔlɔ, nava nɔ Kristo ƒe, e, plastic ma ƒle akɔ da ɖe xɔ me. Ya woawo ya kɔ le ga kpɔ. Anɔ nu ewolia dzɔ, anɔ ega wliwliwo dzɔ yi wò mekpɔ nyata na ɖokuiwò. Edze be ŋutasi. Eya CSF gali gbɔgblɔ be, ne wò mezã woƒe susuwo ɖee, bɔdzi nu be bre. Angel Obinu egali esi eva ʋu eye businesswo le Dubai. Ɔbɔfɔ ega le esi eŋu yo le zazã, eƒe afɔti kura mele account me na o. Yane gava le ga dzɔ nɛ. Be Mawu ne e le ga dzɔ na o ɔbɔfɔ alo obi nin kple susu be alo Duncan William kpe etɔwe da Heward Mail kple etɔwe e le ga dzɔ nɛ kple susu be nuka be Mawu ne ŋu mɔ na we ahatsoe. Nyateƒe ɖekae míegblɔna, eye ame le nana nànya. Ahatsoe, menye gae nàna sɔlime eye ana Mawu aʋu dziƒo nu na wò ao. Megblɔe va yi be, Anyo nam be Mawu netu dziƒo. Hade be ɖe wòana míakpɔ ga gbã ya míadedee anɛ. Menye míawoe ava yi kpe fu ɖee hafi míakɔ ɖee kɔ va nɛ o. Kilioppo be, Fia wo be gbe sia gbe ne èva wo gbɔ ɖe, no na ete wɔe, no na egbɔ wɔe ne nàkɔ nɔ agbe du. Fia wo sigbe, eya wo brandi, wo pɔlishi ya wokɔ va míaƒe agbe ƒe ŋkekea me ya nèle sɔlime wɔm me. Nèle ga dzɔ kɔsida ŋdi ŋdɔ fiae. Dagbe ya mele babia na wòe. Ɖe mèdi be ɖe wò susu me neʋu ne na strategize nu susɔe yi magblɔ egbe be video ya, video short video ya ko medi be mawɔ. Eya nye be e ne ebe yeatrɔ ɖe vivivivi yeatrɔ ne ne etrɔ zi ɖeka ɖe wòabebe. Eŋu wò ɖe abebe. Tanya le sɔlime fifi la ɖe. Begin to program your brain. Begin to pro start dze gɔme fifi la. Hade nu sia nu ɖe susu me ya wòtso na. Nu sia nu le agbea me ɖe susu me ya wòtso na. Ya, mi meva mɔ dzi miava miava krɔkrɔ wɛ, miava ble nu wɛ ao. Mi meva mɔ nyi ɖe miava wɔ lasi lasi le mɔ dzi o ao. Miva mɔ dzi kple nyateƒe. Ta mianɔ nyateƒe, mianɔ gbie do kple nyateƒe. Nhum. Dagbeame biana ame sia ame. Dagbeame di be ame sia ame nekpɔ. Ne meva mɔ dzi ɖe, dagbeame di be ame sia ame nekpɔ. Nyemaƒo nu sugbɔ o. Egbe ɖe, enya sue le asinye medi be maka asi ŋu. Profit, vide, nu ka míate ŋu asrɔ̃, míakpɔ? Le kiliwo ƒoƒe la ta yi ka míaƒe asi me ɖe? Eya medi be makɔ dade ŋkuwò me sue yi mete ŋu lé ema. Makɔ next part ava, Benefit and Importance of Kiliwo Post Letter. Nuka wòate ŋu ana mí? Viɖe ka míate ŋu akpɔ le eme? Ne womekpɔ Xlẽ Lɛtawo ɖe eme, kɔe kɔ da ɖe nyiwo linkwo dzi, videoawo me. Va yi kpɔe ne nàkɔe ne nàxlẽ. Ne èle gbe ɖesiaɖe me nèle xlẽnɛ ɖe, nàte ŋu akpɔe axlẽ. Nàte ŋu atranslati. Ekema nàkpɔ ŋgɔgbedede le wò agbe me. Mawu sogbolisa, Mawu kitikata, Mawu daŋɔtɔ, ame yi na tsi dzana ɖe ame nyui kple ame vɔ̃wo ƒe agble dzi, ame yi na tsi dzana ɖe alo ŋdɔ ʋuna ɖe ame nyui kple ame vɔ̃wo ƒe nukuwo dzi ɖe, eya yɔ mí le be Mawu sogbolisa, that is positive and negative energy. Woawoe nana light vana xɔwo me. Woawoe na be wò phone ɖee le dɔ wɔ. Mebia dagbe na ye le egbe ƒe ŋkekea me be míaƒe susu me ɖe neʋu ne míakpɔ ŋgɔgbe ɖeɖe. Nɔvi lɔlɔ̃woe, míanɔ ka me?